צו זאגן צו זיי וויאזוי זיי האבן ליב, וואס האבן זיי ליב, אויב זיי וואלטן געוואלט מען זאל מאכן טשעינדזשעס, וואסערע איידיעס זיי האבן, יעצט איז די צייט מיין איך, לקראת דעם הונדערטסטן פרק. מעיקס סענס, מעיקס פערפעקט סענס, אקעי יאסל זאב, נאך אויפברענגען די שאלה? יא גאו העד. אקעי, סאו יענער קודם באדאנקט זיך יא אז די פידבעק, יא יענער געט פידבעק אז ס'העלפט אים אסאך ארויס, ברוך השם פאר דעם, סאו שאלה איז אז ער ארבעט אויף א פלאץ, עס איז דא א צווייטע אינגערמאן וואס ארבעט אויך דארטן מיט אים, איך ווייס נישט וואס די פאזישן איז פון אים און פון יענעם, און יענער טריט אים, יענער קלאפט אים זייער אראפ, און עס איז ווייניגער דירעקט, עס איז מער ווען ער רעדט צו אים, ווען ער רעדט צו א צווייטן וועגן אים, אים איז די שואל, און אויך די אופן וויאזוי ער באציט זיך צו אים, וויאזוי ער רעדט צו אים, אזוי ווי כאילו יענער איז מיר דער חכם, קענער, פאזישן, און ער, דער שואל, איז גארנישט. פילט זיך זייער אפגעקלאפט און ער האט זייער ליב די דזשאב, ער וויל דא בלייבן ארבעטן, וואס זאל ער טון וועגן דעם? וואס זענען די אפשענס? ווייסט וואס איך מיין?
וואס זענען די אפשענס? כ'מיין אז די אפשענס טשעינדזשן זיך אביסל וויבאלד ער האט ליב די דזשאב, אויב ער וואלט ווען נישט ליב געהאט די דזשאב מיין איך אז זיין שאלה וואלט געווען. אביסל אנדערש, איך מיין אז וויבאלד ער האט ליב זיין דזשאב, סתם איך טריי, ווייסט איך דאס איז דאך אונזער טשעלענדזש דא אייביג צו נעמען קליינע וואויסמעילס פון אפאר סעקונדעס אדער קליינע טעקסט פון אפאר שורות און פארשטיין פונקטליך וואס ער וויל, סאו לאמיר טרייען קודם צו אויפבויען דעם קעיס סטאדי.
אקעי סאו לאמיך קודם זאגן, ווען איך טו דאס צו א צווייטן אז איך קלאפ אים אראפ, קומט עס ווייל איך בין צוקלאפט ערגעץ און איך דארף זיך מחזק זיין דורכן פארגרעסערן די דיפרענץ צווישן מיר און יענעם, און די גרינגסטע וועג צו טון איז עס דורך יענעם אראפקלאפן. זיך אליין אויפהייבן און אויפבויען איז נישט אזא גרינגע מעשה. ס'קאסט מער. און ס'איז ביליגער. ביליגער יענעם אראפצוקלאפן. דא א דיפרענץ צווישן מיר און א צווייטן, אזוי פיל איך בעסער מיט מיר אליין. ווען איך טו עס, כ'האף אז איך טו עס קיינמאל נישט, אבער כ'בין זיכער אז איך טו עס יא, דא און דארטן, איך בין א. יומען ביאינג, אבער איך ווייס פון ווי ס'קומט ווען אויב איך טוה עס, הערסט? איך ווייס נישט צו וועם איך רעד דא, הערסט? טאמער איך טוה עס איינמאל צו דיר, זאלסטו וויסן ס'קומט פון דעם ווייל איך פיל מיך אליין געקלאפט, צו ווייל א צווייטער קלאפט מיך, צו ווייל איך בין אליין צוש אויפגעבויט, דאס איז קודם די סיבה. אקעי. דו ביסט מסכים מיט מיר? נישט נאר איך בין מסכים מיט דיר, נאר איך פארשטיי אויכעט יעצט דאס וואס ער האט געזאגט אז ער האט ליב די דזשאב,

לייק אז ער ארבעט אונטער אים. אהא.
אקעי. סאו איך וואלט ווען פארשטאנען אז ער ארבעט אונטער אים און ער האט ליב די דזשאב, יא דער שואל האט ליב די דזשאב און יענער קלאפט אים אראפ און דו האסט צוגעלייגט hurt people hurt people ווען איינער ווען איינער קלאפט מיינט עס אז ער אליין איז צוקלאפט. סאו לענינינו, דו אינפארמסט דעם שואל און דו זאגסט אים להווי ידיעה, דו ווייסט ווען מענטשן קלאפן אראפ? מענטשן קלאפן אראפ ווען זיי אליין פילן צוקלאפט. נו, האסט אים שוין אויך געגעבן דעם עצה. די עצה איז, אפשר האסטו א וועג וויאזוי דו קענסט מאכן אז יענער זאל זיך נישט פילן צוקלעפט, לייק אויב דו קענסט יענעם הייבן אין א געוויסע וועג אדער קענסט יענעם מאכן גוט פילן, דאס דאס איז אביסל וואס איך האב געהערט, איך וואלט צוגעלייגט נאך עפעס, ס'ווענדט זיך אין די לעוועל ווי טאקסיק יענער איז, אויב יענער איז טאקסיק אין א וועג אז דו קענסט נישט אויספירן דיין ארבעט און דו קענסט דיך נישט מאכן באקוועם און דו קענסט גארנישט טון דארט בעסער,

סאו לאמיר גיין מיט די הנחה אז יענער איז נישט טעריבלי טאקסיק, אקעי, וועגן אסאך מאל איז עס לייק ממש יענעם אין די, ס'דא מענטשן וואס זענען אזוי מין צוקלאפט ביי זיך אז זיי מוזן מורא'דיג שטארק אראפקלאפן יענעם, ס'נישט דא וואס צו טון מיט זיי, ס'נישט דא באמת וואס צו טון מיט זיי, אזוי האלטן רוב, הגם איך האלט אז מ'קען אייביג טון מיט אלעם מיט יעדעם, די שאלה איז. צו דו האסט די כח, צו ס'איז דיר ווערד, צו ס'איז דיר נישט ווערד. סאו דאס אז ער. אקעי, סאו כ'מיין איך אפשר נאר אביסל צו אריינגיין אינעם שוואונג. סאו ס'גייט אזוי, איי טינק די צוויי זאכן אויף וואס אונז וואלטן געוואלט קוקן, איז די לעוול פון נישט געזונטקייט און טאקסיסיטי וואס יענער האט, ווערסוס דיין. ווערסוס ווי שטארק ס'עפעקט דיך, אקעי דאס איז די צווייטע זאך, און די דריטע זאך איז וויפיל כח, נערוון, געדולד און ריסארסעס אדער אפשענס דו האסט צו טשעינדזשן עניטינג, און אויך אויב דו ווילסט טשעינדזשן אדער דו האסט געטרייט צו טשעינדזשן און דו קענסט גארנישט טשעינדזשן און דו ווילסט אוועקגיין, וועלכע נאך אנדערע אפשענס האסטו דא? סאו איך וויל צולייגן עפעס לגבי. האסט זיך געזאגט?
יא. דאס זענען די וועריעבלס וואס קומען ארויף. סאו לגבי די פריערדיגע נקודה אז ער זאל גיין רעדן צו איינעם, איך מיין אז דא ליגט א שווערע קו ווייל דער שואל האט געזאגט אז ער טוט עס נישט דירעקט, ער טוט עס ווייניגער דירעקט, ס'איז מער אומדירעקט, ער רעדט צו אנדערע און די וועג וויאזוי ער רעדט צו אים. ס'איז דא אזא זאך דער כי באפם הרגי איש און אני השם איך ווייס יא אז יענער קען זיין יענער טוט עס אויף א וועג אז מ'קען עס נישט אנכאפן. און טאמער ער וועט גיין זיצען פאר א דריטען וועט ער פארקומען ווי א בעיבי, וואו וואס קריכסטו אויף גראדע ווענט? ווייל עס איז דא מענטשען וואס קענען עס טוהן זייער זייער אסאך, מען קען עס טוהן זייער זייער טריקי, אז יענער זאל אים כאפען דעם שטיק, דעם דעם דעם דעם שטאך, דעם ריק, אבער דער געטראפענער זאל נישט האבען מיט וואס צו קומען צום טיר, נישט האבען וואס צו ווייזען פאר דעם וואס האט עמער געטוהן. ס'איז ממש אסאך מער נאר דער ניגון וואס ווען מען רעדט עס, ווען מען זאגט א ווארט, און יא. סאו דו האסט צוגעלייגט נאך א וועריעבל אז אז ס'קען זיין אז דו האסט צו וועם צו רעדן אבער ס'קען זיין אז דו האסט נישט וואס יענעם צו זאגן געהעריג, לאמיר זאגן אז דו האסט א באס וואס איז אן טאפ אויך פון יענעם, האסטו נאך אלץ נישט אבער. די אפערטוניטי צו קענען עפעס אינטערווינען דא, צו קענען עפעס אויפטון, צו קענען עפעס משפיע זיין אויף די סיטועשן, ווייל די מענטש טוט זיינע דעם באפם הרגי איש, יא, האסט געזאגט נאר די ווארט, קענסט אויסשמועסן א מינוט וואס ס'מיינט? באפם הרגי איש מיינט. אז אז ס'איז אזוי מין אונטערגעציפט און באהאלטן און און סניקי די וועג וויאזוי יענער טשעפעט דיך, לייק דו האסט דאך אויך געזאגט אז ער רעדט נישט צו דיך דירעקט, נאר ער רעדט דרך אגב'דיג, די וועג וויאזוי ער טריט דיך און די וועג וויאזוי ער רעדט פון דיך צו אנדערע, דאס איז די. דאס איז די די ריזאלט דערפון איז אז אז דו ווערסט אראפגעקלעבט יעצט דו גייסט גיין צו דעם באס און גייסט אים זאגן נו יענער גייט זיצן מיטן פען און פעיפער און ער גייט וועלן אזוי ווי נעמען נאוטס פונקטליך פון וואס דו ליידסט פון דיין קאו-ווארקער אדער פון ווער ס'איז אן טאפ פון דיך גיווען אז ס'איז דא איינער צו וועם צו גיין איינער וואס איז אן טאפ פון יענעם און דו גייסט אים וועלן זאגן און דו גייסט קוים קענען ארויסברענגען עפעס וועגן ס'גייט זיין אזוי סאטל אבער איך וויל ארויסברענגען נאך א נקודה.

ס'מאכט סענס, ספעשעלי די זאך וואס די קאו-האוסט ר' פנחס האט געזאגט פון פון דעם אז ס'איז דא מענטשן וואס זענען. ביידע קענען זיין, ביידע זענען מציאות'ער פונעם לעבן. סאו צאמצונעמען אביסל דעם שמועס, מיין איך אז ס'ווענדט זיך וואס זענען די אפשענס וואס דו האסט אויפן טיש, ווי שטארק באדערט דיך עס, וויפיל האט עס מיט דיך, וויפיל האט עס מיט יענעם, אויב האט עס מיט יענעם, ווי ווייט איז יענער טאקסיק אז ס'זאל זיך לוינען בכלל, צו אריין גיין דא און און טון עפעס דערצו און ווי סארל איז עס לייק ווי סארל מיינט אונז נעמען דיך אויף א אידישע פאדקעסט ווי דקות'דיג און קליין און באהאלטן אז און מענטשן גייען זאגן איך פארשטיי נישט וואס דו רעדסט דיך אפ בכלל און נו פון דעם פון דעם מאכסטו א וואס און דו דארפסט זעהן ביי דיך אויך איך מיין די מערסטע איז וואסערע השפעה האט עס אויף דיך ווי שטארק איז יענער טאקסיק צו דיך און וואסערע וואס געשעט צו דיך יא די דריי קאווער אלל די. איך מיין דו ווייסט בעסער ווי מיר אבער זאכן די זאכן וואס דו האסט געקאווערט האב איך גוט פארשטאנען
און כ'האב איין זאך וואס כ'האב הנאה פון אים פון די שאלה און די שואל ווייל אסאך מענטשן מיין איך האבן א נטי' אין אזא פאל אז עס זיך נישט וויסנדיג צו מאכן דערפון אז ס'פאסט מיר נישט לאמיר זאגן ס'פאסט מיר נישט אז איך ווער טאקע געטראפן אדער יענער קען מיך קלאפן, יענער האט אזא שליטה אויף מיר, קען מאכן מיט מיין מאד אהער און אהין, אדער איז זיך צו קראצט מיך ווען ער זאגט עפעס, ס'איז א געוויסע אויפריכטיגקייט וואס יענער האט מיט זיך אליין, אז די מציאות איז אז ס'באדערט מיך, די מציאות איז אז ס'באדערט מיך, און יא. סאו דאס איז א קאמפלימענט וואס דו געסט פאר די צוהערער וואס האבן די קארעזש צו אריינשיקן שאלות. און ס'איז זייער ווייט אפילו ער שיקט נישט אריין כאטש אז אז מ'קען עס אויפנעמען ביי זיך אליינס. יא אבער איך קוק פון די פוינט אוו וויו פון די האוסט פון די פראגרעם אקעי איך האב דאך באקומען אט א נייע טיטל
איז
איך קוק פון די פוינט אוו וויו לייק מענטשן האבן באמת זאכן וואס זיי מוטשענען זיך מיט און ווען זיי שיקן קארעידזשעסלי אריין א שאלה פאר אזא פראגרעם אדער עני אנדערע פראגרעם וואס איז ענליך צו דעם איז עס נעמט עס אסאך קארעדזש און ס'איז א קאמפלימענט פאר זיי, און ס'איז אויך א קאמפלימענט פאר אונז, א קאמפלימענט פאר מיר, ס'איז א קאמפלימענט פאר דיר, אז אונז האבן א פלאץ ווי מענטשן קענען ארויפברענגען אזעלכע זאכן, און אונז קען מיר הייפאטעטיקלי פרובירן אויסשמועסן וואס ס'קען זיין. יאפ, אקעי, סאו. שאלות פאר די פראגראם קען מען אריינשיקן אויף טעקסט אדער לאזן א מעסעדזש, קורץ און קלאר, אזוי האט עס די האוסט פון די פראגראם ליב, און די נומבער איז טרי פאר סעווען סעווען סיקס סיקס טרי טרי פאר פאר, קוק האט עס גרינג געמאכט, אויף זייער א גרינגע נומבער, מאך אים אויך גרינג דאס לעבן, זאג אים קורץ און שארף וואס דו ווילסט, אויב מעגליך. יוסף זאב בראווער איז א טערעפיסט.